Fairen a Zero Day ass eng Attack wou de Bug nach net bekannt ass. Elo ass jo och net nëmmen Lëtzebuerg Affer gi vun den Attacken, mee och nach 4 aner Länner. Also 4 am Ganzen. Ah, 3 aner. Mat Groussbritannien, Frankräich an der Belsch, déi quasi zäitgläich och Problemer mat der Rees hunn. Ënnerschiddlech Equipementer, ënnerschiddlech Sécherheetslücken also, déi genotzt goufen, esou datt mer definitiv hei vun engem Akt vu hybrider Krichsféierung halen. Schwänzen mat enger änlecher Äntwert d'Regierung mer geäntwert, d'Post huet kee chinesescht Equipement an hirem Réseau. Datt et 7 Joer gebraucht huet fir datt ech Recht krut, well et hätt net missten oder sollte esou wäit kommen.
Moie Sven! Moie Christine!
An do si mer rëm!
Dës Kéier wëll d'Summer ass hei ënnert de Beem an der Natur, um Gaardendësch amplaz um Kichendësch. Jo, méi wéi e Mandat bréngt ee Jang net nëmmen un de Kichendësch, mee och un de Gaardendësch ënnert de Beem. Dat erkläert sech natierlech e bëssen dem Wieder, mee och einfach, datt mer probéieren e bëssen Zäit als Famill ze huelen, grad Weekends, wou s du net schaffs, well wärend ech zwar am Moment net an d'Chamber muss. Du hues keng Anwesenheitsplicht, hues der awer trotzdeem Also du schaffs jo awer trotzdem iergendwéi, mee all Dag, mee du huels der awer de Gros vun der Zäit fir Zäit mam Mia ze verbréngen, well hatt ass elo ganz bewosst de ganze Summer iwwer net an der Crèche ageschriwwen, hatt fänkt elo am September u mam Precoce, an déi Zäit verbréngs du mat him doheem wärend ech schaffe gi. Jo, ech wollt, éiert et eben elo nach an de Precoce geet, nach eng Kéier profitéieren fir Zäit mat him ze verbréngen, fir e bësse Quality time, wéi een dat esou schéi seet, an quasi all Dag eppes mat him ze ënnerhuelen. An dann en marge vun deenen Deeg awer déi zwou, dräi Stonnen ze fannen, meeschtenfalls du da bis owes doheem bass, fir déi néideg Aarbecht ze maachen, Sur Parlementaire liesen, preparéieren, schreiwen, Dossieren eraliesen, Reuniounen maachen, ech hunn och iwwert de Summer Reuniounen zum Beispill mat Ambassadeuren, Esou datt ech scho gutt beschäftegt sinn. An do ass jo elo grad och wéi mir a Japan waren, ee ganz besonnescht Thema, wat dech e bëssen op Trëpp gehalen huet. Dat hate mer jo schonn deemools e bëssen ugeschwat, datt mer nach géifen iwwert de Post-Skandal schwätzen. Kanns du eis do mol e klengen Iwwerbléck ginn, fir déi Leit, déi dat elo net matkruten am Detail? Jo, et war esou, datt den 23 Juli Post Affer vun enger Cyberattack gouf, wat dozou gefouert huet, datt während 4 Stonnen den Handysréseau, also zumindest den 4G an den 5G net gaange sinn, den Edge komplett iwwerlaascht war an doduerjer och ganz vill Leit och op de Festnetzlinnen, den 112 an den 113, net konnten erreechen, och selwer net erreechbar waren, keen Data méi goung, Internet platt war. Je nodeem wat mer am Moment wëssen, war dat eng cibléiert Attack op d'Post. D'Post huet dat dei awer am Ufank net esou ganz zouginn, oder? Nee, wéi mer den 23 bei den Evenementer Japan, do gëtt een dat da sou à distance gewuer, datt et e Problem gëtt. Fir eis war dat en plus matzen am spéiden Owend, sou beim Owesiessen, wou quasi Push-Notifications koumen, Wou een sech dann mol schlau mécht an da kritt ee gesot, ne ne, maacht iech keng Suergen, et war keng Attack, dat do war e Fake. E puer Stonnen drop huet d'Post dunn awer da iewendsten zouginn, datt se d'Zil vun enger Attack waren. An deem heite Fall war et dann eng cibléiert Cyberattack op e ganz spezifescht Equipement vun der Post. wat et laut der Regierung bei der Post guer net dierft ginn. Also Réckbléck, Viru siwe Joer hues du eng Kéier gefrot, ob zu Lëtzebuerg bei de kriteschen Telekommunikatiounsinfrastrukture chineesescht Material verbaut gi wier. Dat war eng vu mengen alleréischte Questions parlementaires, déi ech gestallt hunn. Dofir erënneren ech mech esou gutt drun. Ech hunn d'Regierung gefrot, engersäits wéi garantéiert ass, datt den 112 113 erreechbar bleift, wann de Voice over IP ausfält an ech zum Internet. Do krut ech als Äntwert, ech misst mer do keng Suerge maachen, dat wär ëmmer garantéiert an am Zweifel sollen d'Leit den Handy huelen oder op eng Telefonskabinn goen. Dat ass e bëssen absurd. Ech weess net, ob déi iwwerhaapt nach ginn. Deemolege Premier Xavier Bettel huet mer geäntwert, wann de Telefon an den Internet net geet, sollen d'Leit verschidde bei eng Telefonskabinn. Bon, bref, wéi credibel dat ass, hu mer da lo gesinn. Et war e gequirlte, ech wëll dat elo net weider kommentéieren, mee virun allem huet mat enger ähnlecher Äntwert d'Regierung mer geäntwert, D'Post huet kee chineesescht Equipement an hirem Réseau. Elo gëss de mer besser, dat heescht, se hunn dech definitiv bewosst ugelunn? Also beim Equipement bewosst ugelunn a bei dem 112 113 war et warscheinlech schier Inkompetenz fir den Dossier iwwerhaapt ze verstoen, wou de Problem wär. Deet mer wéi, datt et 7 Joer gebraucht huet fir datt ech Recht krut, well et hätt net missten oder sollten sou wäit kommen. Et ass ganz geféierlech, wa beim Kéier sou eng essentiell kritesch Infrastruktur, déi jo d'Sécherheet vum Land garantéiert a vu sengen Awunner, sou einfach ka schachmatt gesat ginn. Jo, an hei war et En plus net mol eng Attack wou ee ganz vill Bandbreet gebraucht huet, huet ee just missten ganz vill Wëssen hunn. Also mir schwätzen hei, laut deem wat mer bis elo wëssen, vun enger sougenannter Zero Day Attack. Dat ass eng Attack, muss ee vläicht eng erklären, e Zero Day ass eng Attack wou de Bug nach net bekannt ass. Heescht huet iergende Chercheur eng Kéier dee Feeler fonnt an en du fir sech gehalen a warscheinlech un de meescht Binde verkaf.
Lukrativ, ne? Jo. Heien ass eng Faille, eng Sécherheetslück, wou et u sech drëm geet, wann een e ganz spezifesche Befeel schéckt, dann start dee Router nei. Muss een sech esou virstellen, wéi wann een à distance kann op de Reset Knäppche vum Router doheem drécken, just datt hei een dat beim dem Router vun der Post gemaach huet. Dat heescht, jiddwereen deen Internet bei der Post hat, hat elo keen Internet méi. An dat heescht, wat ass d'Motiv a ween huet den Interêt esou eng Attack ze maachen? D'Motiv ass onkloer.
Dat ass dat, wat mer am meeschte Suerge mécht. Mir wëssen net, ween et war, mir wëssen net, wéi, wat d'Motiv derhannert war. Et huet keen ëffentlech zouginn, datt déi Attack gemaach hat, esou datt mer am Moment e bëssen am Däischteren tanzen. Wéi kann esou eppes, primär nationalstaatlich, also Nation State. Do ginn et natierlech der e puer, déi direkt op der Lëscht sti vun deene, mat deene mer e bëssen, soll een dat elo emol soen, Beef hunn, deene mer am Ament net ganz frëndlech sinn. Déi géif ech elo emol ganz uewen op d'Lëscht setzen, mee auszeschléisser gëtt schwéier. Elo ass jo och net nëmmen Lëtzebuerg Affer ginn vun den Attacke, mee och nach véier aner Länner. Véier am Ganzen. Dräi aner. Mat Groussbritannien, Frankräich an der Belsch, déi quasi zäitgläich och Problemer mat där Liesung haten. Ënnerschiddlecht Equipementer, ënnerschiddlech Sécherheetslücken also, déi genotzt goufen, esou datt mer definitiv hei vun engem Akt vu hybrider Krichsféierung hei schwätze mussen. Ech ka mer net virstellen, datt dat heiten nach en eenzelen Hacker am Keller war, deen Iergendwéi gemengt hunn, oh komm hei, ech wëll mol beweisen, wien ech sinn. Hei war wierklech e Staat, dee warscheinlech e Signal wollt schécken. Oder et war eng kriminell Band, déi eppes ënnert deem ganzen Tumult wollt verstoppen. Béides ass net auszeschléissen. Mee esou oder esou wär et entweder hybrid Terrorattack oder hybrid Krichsféierung. Wann een dat esou héiert, dat mécht engem schonn Angscht. Virun allem, Wéi ee vun de Staaten ass et an a firwat? An villäicht, wat kënnt no? An ass et esou ee Signal wéi, jo, mir hunn en anere Bierg, passt op? Oder Sommiten? An dat ass firwat esou wichteg war, datt mer och séier dunn an der Chamber zesummekoumen, fir iwwer deen Dossier informéiert ze ginn. Well hei schwätze mer awer vun deem, vum Liewege vum Land. D'Nummer 12 huet kee vun der 13 net erreecht, well villäicht well Leit net telefonéiere kennen. Dann geet et ëm d'Wurscht. Do ginn, mengen ech, dat hate mer kuerz ugedeit, hate mer während mer a Japan waren, jo dann eng speziell, eng Urgence-Kommissiounssetzung vun dräi Kommissiounen aberuff kritt, wou mer gebrieft goufen. Dat heescht, waren se dann do oppe mat Iech an hunn dat kommunizéiert oder hunn se nach Saachen zréckbehalen oder wéi kënnt ech mer dat virstellen? Cléante, Waren se oppen, jo, se hunn op Froe geäntwert, mee se waren awer zum Deel retizent. Et goufen, dat kann een engersäits erklären, datt verschidden Deputéierten natierlech net den techneschen Know-how hu fir dat technescht ze verstoen, dat ass eng ganz heterogen. Gesellschaft do sëtzen haten, kann een net ze vill an den Detail goen, mee et huet een awer verschidde Saache misste wierklech aus der Nues zéien, also wierklech esou humm. An do hätt ee sech och méi, nach méi Transparenz vun der Chamber erwaarde kënnen. Zum Beispill meng Fro ganz kloer, no wéi d'Regierung dat aschätzt, datt och dräi aner Länner zäitgläich attackéiert goufen, war e bëssen esou d'Äntwert vum Wirtschaftsminister, Jo, mir solle lo net ze vill doriwwer schwätzen, d'Leit kéinten sech Suerge maachen. Jo, mee wann, also dat ass awer e bëssen, ech sinn am Glücksbärchen Land, dat ginn ech un.
Jo, an op där anerer Säit huet den HCPL eis dunn awer confirméiert, also den Haut Commissariat pour la protection nationale, huet eis confirméiert, datt se a Kommunikatioun mat deenen anere Länner stinn, fir dat Ganzt opzeklären. An dat heescht, do bleiwen nach Froen ze beäntwerten an ech wäert och do dru bleiwen. Ech hunn déi Zäit am Disneyland net fir näischt verluer, fir kënnen hei um Ball ze bleiwen. Just eng lescht Fro, ier ech op dat am Disneyland aginn. Hu se der elo gesot, si änneren eppes oder setzen se elo eng Strategie en place oder iwwerleeën se et, analyséieren se eng Kéier dat Ganzt, wéi sécher Lëtzebuerg ass, oder ass dat elo einfach nëmmen dass geschitt? Also déi heije Faille huet d'Post eis gesot, ass säit leschter Woch Dënschden net méi exploitabel. Dat heescht, an da si mer erëm bei där Saach, e Zero Day ass e One Shot. Bei senger Praktik kascht immens vill Geld fir se ze kafen an et kann ee se essentiellement eemol benotzen, duerno reest d'ganz Welt dermat ze Gëtt a kann sech dogéint verteitschen. Dat deit erëm op Nationalstaat hin an dat verpolvert een normalerweis net vu just ze soen, kuck mir kënnen et. Mee trotzdem weist et jo awer wéi. Vulnerabel mer sinn. Dat heescht, meng Fro ass och éischter, Hu mer eng Strategie, wa mer elo wëssen, mir sinn an engem Fall vun enger hybrider Krichsféierung, fir eis ze schützen oder fir elo nach eng Kéier alles vläicht ze kucken, ass alles safe oder wéi gëtt dat elo? Oder si mer elo.
Et gi sou Strategië sécher op Pabeier, mee mir hunn elo gesinn, datt och de Problembewosstsein zum Deel einfach net do war iwwert déi lescht Joren. Wann d'Léisung ass, giff bei eng Telefonskabinn, wann den Telefon net méi geet. Dat weist eng immens Kuerzsiichtegkeet zu der Ofhängegkeet vun enger ganzer Hicke vu Servicer vun enger propper fonctionéierender Kommunikatioun. Wann de Mobilfunkreseau net geet, da kënnt och kee Warn-SMS vun der Regierung. Wann de Reseau net geet, da kann een Dokteren net zeréckruffen an d'Spidol, wa se net aner Moyenen hunn. Dat heescht, mir mussen eis hei wierklech aus dem Scare der do Situatioun bäiléieren a soen, okay, wat kënne mer do besser man? Och dat ass meng Job, wou mer parlamentaresch mussen begleeden, och d'Fro stellen, firwat zum Beispill Backup-Strategien Hun nach ganz ganz vill Froen an hun bis elo ganz ganz wéineg Äntwerten.
Jo mir si jo hei bei méi wéi ee Mandat an do beliichte mer jo och bessen déi familiär Implikatiounen vun der Politik an alles an hun jo scho puermol ugedeit während der Hei ware mir a Japan a mir haten eis u sech als Famill drop gefreet fir zwee Deeg Disneyland zesummen ze verbréngen. An deem zweeten Dag, den mir awer en Highlight, Disney Sea, wou et ëm d'Anna, Elsa, Frozen Land gaangen ass, wars du op eng Kéier an enger Urgence, soen ech emol, fir eng roueg Plaz ze fannen. Hues dech keen Ziffert zéien, däi Laptop an deng Kopfhörer rausgeholl hues a gesot hues, sou, dee muss elo eleng Loft zéien, mir hu lo hei eng, wat war et, eng Kommissiounssëtzung. Jo, mir waren den Dag virdru ware mer convoquéiert gi fir eng Kommissiounssëtzung mat dräi Kommissiounen, fir eben iwwert deen dote Cyberattack ze schwätzen, fir informéiert ze ginn, fir gebrieft ze ginn. An vue dat ech scho virun siwe Joer déi éischte Kéier op potentiell Treien opmierksam gemaach hat, well dat natierlech eppes wat Schëpp kënnt bei Katzen. Natierlech dovun ofgesinn, datt dat meng Aarbecht ass. Ah jo, a honnert Prozent, dat versti mir jo och als Famill. Wa mer soen, d'Chamber ass ëmmer am Asaz, dann ass dat net einfach nëmmen dohi gesot. A virun allem kanns de der déi Momenter eeben net eraussichen. Déi falen da wa se sinn. An dat war fir eis natierlech och keen Thema. Et ass natierlech traureg. Muss een awer soen, mir waren virdrun op Frozen spillen. Jo, voilà, den Highlight. Den Highlight hate mer assuréiert, d'Déier war ofgeschloss. Genau. A mir sinn owes och nach, mir zwee, een nom aneren, konnten och nach op en Indiana Jones Spill goen. Dat war och eng ganz speziell Achterbunn, déi et soss méi schéierens gëtt. Trotzdem war et awer och mir wichteg fir den Academia ze weisen, hei, Natierlech ass et wichteg als Familljevakanz, mee et ginn eebe Situatiounen, déi kommen ongeplangt. An dat ass eeben och Deel vum Papa sengem Job, fir eebe elo ze soen, hei, et deet mer leed, et war anescht geplangt, mee ech muss mech elo zréckzéien. An dat war awer och do guer keen Thema. Also mir hunn eis och gutt ameséiert. Ech menge mir zielen dat jo och guer net fir elo hei eis Affer iwwerzestellen oder fir Matglied ze kréien, au contraire, dat ass méi fir einfach ze weisen, Méi wéi e Mandat. Méi wéi e Mandat.
Net nëmmen dat schéint an d'Foto lafen, dass et net nëmmen
an der Chamber sëtzen ass, dat et eben dat ronderëm gëtt. Ech mengen, datt och mir als Politiker eis heiansdo schwéier dinn. adequat ze kommunizéieren, wat dat Mandat alles beinhaltet. Lo ass et jo net reegelméisseg esou, datt een aus der Vakanz eng Visiokonferenz huet. Mee ech wëll awer soen, datt zënter 2020 mer keng Vakanz verbruecht hunn, wou ech net am mindestens enger Kommissioun sëtzen. Dat ass awer reegelméisseg.
Et gehéiert dozou, genau esou wéi et dozou gehéiert mat de Biergerinnen a Bierger ze schwätzen, wann déi e Problem hunn, genau esou wéi et dozou gehéiert déi méi representativ Fonctioun de Joer ze huelen. Ech mengen mir waren a Japan, wa mer de Pavillon kucken, dat war eis wichteg. Primal war awer natierlech och, wann ee kritesch ass, hu mer schonn ugeschwat, datt sech och en Androck selwer mécht. Dat Zweet ass, mer Biergerinnen a Bierger, ech gesinn eng lescht Woch, wou ech dann doheem sinn, net nëmmen an d'Chamber goen, war essentiellement domadder verbruet, och mat Affer vun der rezenter Frot bei der Bild ze schwätzen. Dee vläicht eng Kéier kuerz drop an, Wat ass geschitt? Jo, och hei. deet et mer immens leed, datt ech u sech 6 Joer méi spéit Recht krut, datt een eng Sécherheetslück gëtt, déi ech viru 6 Joer schonn eng Kéier bewisen hat, déi Luxtrust deemools als onprobabel, onméiglech a souwisou net hir Responsabilitéit ofklasséiert. Mee du has et quasi virausgesinn.
ass. Ech mengen, datt ech net deen Eenzege war, deen dat do virausgesinn huet. An ech mengen, datt d'Banken sech einfach hannert dem Gesetz verstoppen a soen, mir sinn net Schold. Erklär awer elo mol eng Kéier, wat ass geschitt.
Leit, déi manner techesch verséiert sinn, déi also net, wa se op hir Webbanking ginn, net onbedéngt bill. Com antippen, mee bei Google bill antippen. Sinn duerch fraudulent Werbungen, do ass schonn eng gewësse Responsabilitéit vu Google, déi iwwerhaapt zougelooss hunn, op eng nogemaache Websäit vun der Bild geschéckt ginn? Déi Websäit gesäit aus wéi déi vun der Bild, dat ass, dank AI hu mer haut copy-conforme. Se mengen dann, se géife sech aloggen. Si ginn hir Luxtrust-Donnéeën eng Kann, kréien och eng Push op den Handy, datt se eng Connectioun wéilte man a validéieren.
A wat da geschitt ass, et dréint, et dréint, et dréint, an da kritt et eng Feelermeldung. Da geet et nach eng Kéier an. Am Hannergrond huet sech mat hirer Authentifikatioun de Gangster awer schonn bei der richteger Bill ageloggt. Da kréie se eng Feelermeldung a gi gefrot, et nach eng Kart ze ginn. Déi meescht vun eis haten ëmmer schonn, mir haten alleguerte schonn eng Kart, dat Luxx ass net gaangen. Natierlech.
Running Gag, ne? Ergo, mir ginn eis Donnéeën nach eng Kéier an a vläit passen d'Leit dann déi zweete Kéier net esou genau op. wat do steet, wann de Bill déi Connexioun validéiert. Mä dës Kéier steet net Connexioun an der Head, mee Virement. Ouch. A se validéieren domadder onbewosst, an déi meescht denke jo och net drun, se hunn sech jo elo grad connectéiert, se erwaarden also mental, hei kënnt elo e Connection Request, waarde just drop, datt ee Knäppche gréng gëtt an drécken op de Knäppchen. A Bam ass du jo mat. An d'Leit sinn ëm e puer Dausend Euro. Voilà, do sinn dann och wierklech privat Leit.
Wi, also mir schwätze lo hei vun 50 Leit, vun deene mer scho wëssen, déi ëm knapp eng hallef Millioun Euro beduust gouf. An d'Bild verstoppt sech natierlech hannert dem Gesetz a seet, Dir hutt dat validéiert mat Luxtrust. Luxtrust seet, Luxtrust ass sécher, mir sinn net gehackt ginn. Dat doen ass works as designed. Dir hutt eppes validéiert, wat Der net hätt sollte validéieren. A kee wëllt iergendwéi Empathie fir Dir Affer weisen. An ech mengen, dat ass dat, wat mech als Deputéierten an als Mënsch hei am meeschte stéiert. ass, datt d'Gesetzer jo net do si fir d'Schold komplett op de Konsument ofzewälzen. Dat ass dee Schwächsten an där ganzer Kette. D'Bank, wa mir Virement ënnerweis maachen, rifft d'Bank eis do un a freet, firwat mir dee Virement ginn. Well ech Pep sinn a Politiker sinn an a spezieller Supervisioun, hätten da gär Piècen fir beamer Dépensen an esou weider. Hei ginn 10.000 Euro iwwerwisen an d'Bank. Däitsch Telefon op e Kont, dee virdrun ni benotzt gouf, mat Kommunikatiounen, wou ee sech Froe ka stellen. Do hätt d'Bank Liechtenstein Luxtrust stellt sech keng Fro iwwer firwat do IP-Adressen aus Länner op eemol kommen, déi vläit net üblech si fir deen doe Client, a warnt e vläit an der App a seet, Oh, pass op, mir gesi grad, datt däin Handy a Land X ass, an Déi Collection Request kënnt awer aus Land Y. Dat wäre Sécherheetsmoossnamen, déi Luxtrust hätt kéinten abauen, déi d'Bank hätt kéinten abauen. An dat hätt een alles kéinten am Hannergrond maachen, esou datt de Client och net genervt gëtt. Alles dat hätten se déi lescht sechs Joer kéinten abauen. Gouf natierlech net gemaach. Ass net gemaach ginn.
A lo wësse mer vun ebe mindestens enge siech Leit, déi fir ëm eng hallef Millioun erliichtert goufen. An dat heescht, déi Leit ginn do da wierklech eleng gelooss, am Ree stoe gelooss? Oder kënnt do elo iergendwéi vun der Politik wéinstens en Ëmdenken, oder? Du weess jo awer, wéi eng Affär ech scho mat der Bill hat. An dat war net meng privat. D'Bill huet et fäerdegbruet, menger Bom hir Bancomatskaart An deem meng Bom säit Éiwegkeete keng Antwort hat, säit 14 Joren op hirer neier Adress wunnt, op hir al Adress ze schécken an och de Rappel de PIN op déi falsch Adress ze schécken, jo, esou datt meng Bom während 4 Wochen ouni Geld do stoung, ouni Accès zu Cash, well Agencen hu se och keng méi, wou ee ka Geld ophiwen. An eng aner Persoun Net nëmmen de Pin, mee och d'Kaart hat op hirer aler Adress, wou se säit 14 Joer némmi wunnt. A wa elo mat där Kaart eppes opgehuewe gi wär, hätt d'Bank sech hannert där nämmlechter Gesetzeslag verstoppt a gesot, mee dir hutt äre Pin gedeelt,
datt si literally de Pin geschéckt hunn. Déi Fro hate se sech net gestallt, dat hätte mir missten noweisen. A, Well si hunn dach e Feeler gemaach, si hunn dach op eng aner Adress geschéckt wéi déi, wou se säit 14 Joer wunnt an wat och an hirem System steet. A genau do muss ee sech dann och d'Fro stellen, Wou hunn dat gemaach? Am Moment vum Dag Huet sech ni een op déi Reklamatioun gemellt? Dës net ze ginn. D'Héicht vun engem Boom, dee substantielle Montant déi eng Dell vun Ariana Veiga assuréiert huet, huet ee Mënsch ugeruff, dee just Mandataire ass op deem Kont, fir ze froen, wat een dann do maachen. Awer virdrun sech net eng Kéier. Dräi Méint laang net interesséiert. Ech verstinn dofir, wéi Affer sech dat schmieren. Ech versti wéi d'Leit am Moment wierklech de Camping Pumping a mer keng Äntwert kréien. An datt d'Banke mol net d'Bewosstsäin hu fir sech z'entschëllegen oder fir éngpi ze soen, ok mir hunn eng Responsabilitéit, komm mir erfëlle wéinstens eisen Deel oder och fir an Zukunft, datt dat net méi virkënn, mee datt se sech nach ëmmer op deem héije Päerd fillen a soen, jo. Dat hu mer jo och dës Woch erëm bei der Spuerkeess gesinn, obwuel se eng Sanktioun krut, eng millioune-schwéier Sanktioun un zur Caritas, ënnert anerem un zur Caritas, an der Spezialkommissioun zur Caritas eis gesot hunn, nee, nee, si hätten alles richteg gemaach laut hire Reegelen, du scho wossten, datt se sanktionéiert géife ginn an eis awer uléien. Déi Kino muss een hu wann dat eng Privatpersoun géif maachen, déi wier scho laang am Prison. Also ech fannen et einfach problematesch wéi zum Deel mat der Chamber ëmgaangen. An do si mer da erëm beim Mandat,
ob et d'Regierung ass, déi d'Chamber uliit, andeem se seet, viru siwe Joer, d'Post huet kee chinesescht Equipement, wat mer haut wëssen, datt et falsch ass, ob et eng Spuerkeess direkt besteet, ëmmerhin. direkt tëschent engem Etablissement public a wou vum Stat of der Chamber seet, nee mir hunn alles no eise Reegele richteg gemaach a wosste pertinemment, datt se géife sanctionéiert gi vun der csv, eis dat net gewot hunn a schlussendlech eis wierklech och do nach eng Kéier ugeschlogert hunn an dann hei d'Pill déi ëffent reagéiert. Also fir mech ass ganz kloer, mir brauchen hei bessere Konsumenteschutz. 100 Prozent, ech mengen dat ass e gutt Opschlosswuert. Jo, an nächst Kéier dann vläit erëm um Kichendësch. Wee weess, ob hatt eppes ëmmer nach beffe geet. Mir genéissen op alle Fall haut nach hei e klenge Pättchen ënnert dem Bam, éiert et dann och erëm zum Schaffen geet. Mir wënschen iech e schéine Summer a bis geschwënn. Merci, datt der nogeläuschtert hutt.
Ade.
Ciao.